אז ער פאלט אראפ מיט עפעס א קלייניקייט און דאס מאכט אים שוין נאכדעם ער זאל אלעס אויפגעבן. מוהרא ש האט פארציילט א מורא'דיגע מורא'דיגע מעשה, די מעשה איז חיזוק און די מעשה איז א א מורא'דיגע הקדמה אין לעבן, אז ס'איז געקומען אז ס'איז געקומען געקומען א א מורא'דיגע מעשה איז געווען די הייליגע נדה ביהודה, די צייטן פון ר' דוד איז געווען א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען דעמאלטס בחורים, ס'איז נישט געווען קיין דארמעטאריס, בחורים פלעגן פארן לערנען אין ישיבה, און זיי פלעגן זוכן ווי צו שלאפן, און זיי האבן נישט געהאט ווי צו עסן, פלעגן זיי גיין עסן ביי בעל הבתים, ס'האט געהייסן טעג. אסאך מאל איז געקענט אויסקומען אז א בחור איז געקענט עסן אפאר חדשים די זעלבע די זעלבע סאפער. פארוואס זיי געקומען זונטאג איז דער געגעסן ביי ראובן. שוין, ראובן געטראכט, ווייסט, קומט א בחור עסן היינט, לאמיר מאכן א גוטן א גוטן בונדל זופ. פיין. מאנטאג רופט אים שמעון, קע היינט קומסטו ביי מיר עסן. טראכט ער, ווייסט, שוין לאנג נישט געווען קיין בונדל זופ, לקבל דעם בחור לאמיר מאכן א גוטן בונדל זופ. דינסטאג רופט אים לייבי צו עסן.

און דער בחור איז געווען אויסגעהונגערט, און דארט ווי ער איז איינגעשטאנען ווי ער האט געדארפט עסן, ווי ער האט געדארפט עסן פסח, דער באלבאס האט געהאט א שאלה, ער האט געהאט א גוטן קוגל געמאכט, א גוטן פאטעיטא קוגל, און ער האט געטראפן א ווייצל אין דעם, האט ער געבעטן דער בחור ער זאל גיין צו די הייליגע נודע ביהודה, ער זאל אים גיין פרעגן צו ס'איז כשר, צו מ'קען עס עסן צו נישט. א ווייץ. א ווייצל, כ'ווייס נישט וויאזוי, געטראפן א ווייץ, חיטה. שוין און דער בחור קען ג, ס'שמעקט אזוי, א גוטע פאטעיטא קוגל, ער איז אויסגעהונגערט, און די רויטע בידע, און מ'איין, אהער, אהין, אהין, אהער, שוין, ער זעהט שוין אויף די רויטע בידע'ס פנים, מ'קען יא מייקל זיין נישט, שוין, ס'איז דאך נישט קיין עשר מריבות, סך הכל אפאר פאטעיטאס, ער זאגט פארן בחור ער זאל גיין זאגן פאר זיין באבוס אז ס'איז חמץ, מ'דארף עס פארברענען. שוין דער בחור איז אריינגעפאלן אין א קטנות און געהאט א גרויסע נסיון און געווען זייער הונגעריג. שוין אויפן וועג אהיים איז ער אריין ערגעץ אין א בעקיארד און ער האט אפגעגעסן דעם קוגל, מ'האט געמאכט שריפת חמץ. שוין ער קומט אהיים צום באבוס פרעגט אים די באבוס וואס די רב געפסקנט, די רב האט געפסקנט אז ס'איז חמץ מ'דארף עס פארברענען כ'האב עס פארברענט שוין, אבער די יצר הרע האט געכאפט אה דא קען ער יעצט מאכן פון דעם בחור מתנה, ס'איז געקומען פסח ביינאכט ביים סדר. א גאנצע סדר האט ער אנגעפאנגען שוין צו צו פילן ביי זיך אז ער איז א שייגעץ, איך בין סייווי א שייגעץ, כ'האב געגעסן חמץ נאך חצות, ערב פסח פון נאך חצות טאר מען שוין נישט עסן קיין חמץ, כ'האב געגעסן חמץ, איך בין א שייגעץ, איך האב שוין סייווי קארס, שוין ס'איז געקומען פסח ביינאכט האט ער שוין נישט געליינט קיין קרישמע, קיינער דארף נישט מיין קרישמע, איך בין דאך א שייגעץ. און בעת איך צופרי אויפגעשטאנען האט ער שוין נישט אפגעגאסן קיין נעגל וואסער, איך בין דאך איך בין דאך א שייגעץ. און נאכדעם איז ער נישט געגאנגען דאווענען, און בקיצור צוביסלעך צוביסלעך האט ער אפגעלאזט אידישקייט, נאך פסח האט ער אויפגעהערט צו לייגן תפילין, שטילערהייט, קיינער האט נישט געוואוסט וואס ס'קאכט זיך ביי אים, שטילערהייט, און ביז ביז ער געווארן א גלח. שפעטער דעם האט דער וויזניץ אים געטראפן און האט אים פארציילט די גאנצע מעשה, געדענקסט? איך בין געווען א בחור, איך האב געלערנט דא אין ישיבה, און מיין בעל בית האט מיך געשיקט נישט פרעגן א שאלה אויף א קוגל מיט א ווייצל, און איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן, און פון דעמאלטס בין איך אוועק געגאנגען פון אידישקייט, וואס די סוף פון די מעשה איז געווען געדענק איך נישט, אבער מהרש האט עס פארציילט, האט מהרש געזאגט ווען דער בחור זאל האבן די אקדמות פון רעבן, ביזט דורכגעפאלן. ס'איז נישט עק וועלט. געסט יעצט תשובה טון. האסט געגעסן חמץ, אקעי, יעצט באשעפער זיי מיר מוחל, איך זאג דיר צו איך האב עס נישט געוואלט טון, איך האב געהאט א התגברות היצר, איך האב זיך נישט געקענט איינהאלטן, וואלט ער שוין געגאנגען ליינען א ערליכע קרישמע, וואלט ער געמאכט גוטע גוטע התבודדות, גוטע גוטע ווידוי דבורים ביינאכט פארן גיין שלאפן, וואלט זיך גוט אויסגעוויינט, צופרי וואלט ער אפגעגאסן נעגל וואסער און אנגעפאנגען א נייע טאג, געגאנגען דאווענען בית מדרש. און נאך פסח וואלט ער ווייטער תשובה געטון און געלייגט תפילין, אבער אז מען האט נישט די הקדמות, דאס איז די מעשה דא פון די שני למלכות, ער האט געגעסן פונעם עפל און איז אנידערגעפאלן און איז אריינגעפאלן אין א טיפן שלאף, ווער האט דיך געהייסן אראפפאלן? וואס וואלט ווען געווען ווען די שני למלכות עסט פונעם עפל און ער גייט צום בת מלך איך וויל דיך ארויסנעמען, אפשר וואלט ער איר געקענט ארויסנעמען, די פראבלעם איז נישט געווען ער האט געגעסן פון די עפל, די פראבלעם איז געווען ער איז אריינגעפאלן אין שלאף און ער האט געשלאפן כמה שנים, האט דאס אליינס האט אים אראפגעווארפן, דאס איז די זאך וואס די יצר הרע ווארפט אראפ א מענטש אין אן עבירה, דער רבי פלעגט זאגן מען דארף נישט עס האלטן אין איין חזר'ן, די יצר הרע דארף נישט די עבירה פון די מענטש, ער דארף די ריזאלטס וואס קומט ארויס פון די עבירה. ער וויל נאכנישט שפילן מיט די מענטשנ'ס מח, נע, ביסט סיי ווי גארנישט, וואס דארפסטו נעמען א משניות, וואס וועט שוין זיין אז דו וועסט נעמען א חומש און מעביר סדר זיין, דו ביסט סיי ווי גארנישט, אזוי האקט עס אין קאפ, וואס דארפסטו גיין דאווענען מנחה, וואס דארפסטו גיין דאווענען מעריב, אה, דו ביסט סיי ווי גארנישט, דאס וויל ער, דאס וויל ער אויפשפילן ביים מענטש כסדר נאכאמאל נאכאמאל, האסט געטון אזא נארישקייט, האסט געטון אזא עבירה, ביסט סיי ווי גארנישט, אויף דעם דארף מען גוט געדענקען אז מען קען תשובה טון, און דער רבי האט געזאגט אז דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס,